Bahingi b'omwani omu gomborora ya Kanyareeru erikushangwa omu disiturikiti ya Kirihuura beerarikiriire ahabw'omushana gurengyesereize ogu barikugira ngu nigushiisha omwani gwabo kukira munonga gwaba gukiri muto. Aba baayoreka oburemeezi bwabo obu baaba bari omu mushomo ogwaba gutebeekanisiibwe aba Livestock Information Centre ogwaba aha kitebe kikuru eky'egomborora egi. Abahingi aba nibagira ngu bakaakiire enduuru ya gavumenti ey'okwejumbira omu kuhinga n'okuriisa erikureetaho entaatsi omu maka gaabo kwonka baahika kuremesibwa ahabw'okuba omushana kugukwaaka gwokya omwani gwaabo okukira munonga omuto. Omwani gusharurirwe emirundi nk'eshatu, ni murungi gwine entaasya kwonka ekizibu eki ndeebireho nigwoma, nigwetenga amaizi maingi. nigwetenga okwarurwa mbwenu nikyo ekirikunsaasa kwonka ahandi omwani nimurungi kandi ninshaba gavumenti ku erikuba neebaasa etwirize haihi amaizi nangwa nka aga pampu tupapinge amaizi nka soora n'ebindi na bwanyima nyongyere aha mwani ahabw'okuba nyowe nyine omwani mukye
omwani nshangire guri ekihingwa kirungi ahabw'okuba nikutaasya kandi eitaka ryakwo nirikukunda waaba ogukoreire ebi gurikwenda, ogufuhirire, oguhingirire gye nk'oku kishemereire ogyendere aha buhabuzi bw'abakuri karye. Kandi oburemeezi obu ndeebire nitwetenga irrigation. Egyo ei bataraganiise ku erikuba eizire, ekintu nikiija kuba kiri kirungi munonga. Aba nibenda ngu gavumenti ebateereho oburyo ebaase kutimba amaizi agarikumara ahi baraabaase kwiha amaizi g'okushukyerera omwani gwabo okukira munonga omu bwire bw'omushana. Twagira
turakita ekatungira aha maizi agu twakaba tutaine. Ekindi omwani kyarengyerwaho endiijo nigwenda kwaruurwa so twahiirwa tukatunga ebyokwariza nabyo ni purobulemu aha ahabw'okuba nitubironda hare. Omushomo nigwo gumwe abariisa b'enjoki nabo baayoreka oburemeezi bw'empazi ezi bagizire ngu nizibinga enjoki omu bihumi byabo. Beitu waaba aine abaasi sente kuruga obu yaabaasa, twatandika ebihumi by'enjoki. Mbwenu nyowe ku naahairwe nkaronda ebihumi ikumi, kandi byona byagiirwemu enjoki. Kwonka ebihumi ikumi byona mwenda bikateerwa empazi. Kandi byona biijwire. Aha. Kimwe eki naagiire kuhakuura, eki Ruhanga yampairiire, kikarugwamu lita ikumi na ibiri. Nkaija in fact neegomborora orukiiko rumwe aho, nkaruheeraho obujurizi. Lita ikumi na ibiri. Mbwenu ekyo nahati okigarukiremu? Enjoki baabe embazi zaakiza ebihumi nka bibiri niibiteera. Tiinyine orutanatiivu. Anthony Tayebwa ori District Agriculture Officer ahabwa Kiruhura yaahiga abahingi n'abariisa kuguma nibakwatanisa n'abakugu omu by'oburiisa hamwe n'eby'obuhingi abari aha disiturikiti hamwe n'amagomborora gaabo. Eky'okubanza twine ekizibu ky'okushanga omwani nigwoma. Kwonka eky'okureeba turikushanga tutaine maizi kwonka hati gavumenti eki ekozire ereetsire puroguramu ya simoru irigeshoni simoru sikero irigeshoni kugira ngu omuntu noobaasa ku gavumenti ekuteeraho akasente naiwe oyeyongyerireho ofuhirire omwani gwawe. Mbwenu nitwikaraginga abahingi baitu kugira ngu okwerinda embeera y'obwire kuba mbi ekatuma omwani gwaitu gutaayera gye, twine kutandika kuguma tukafuuhirira, tukakozesa irigeshoni gavumenti eriho neetuteeraho. Omu magomborora gaitu hoona buri hamwe puroguraamu eriho ekaatwihaho ekizibu ky'okugira ngu tikwihamu mwani murungi. Yaayongyera yaahiga abahingi kwejumbira omu nteekateeka ya Small Scale Irrigation Ei gavumenti eteireho kushagika abahingi kutunga amaizi g'okushukyera ebihingwa byabo. Okwejunisa abahingisa bakakuhikaho bakareeba ekizibu ki oine kikakuyamba kwihamu obwo oburemeezi obu oine omu mwani gwawe ekikwatirine n'endwara ekikwatirine n'obukooko ahabw'okuba obumwe Noshanga omuntu ekizibu eki aine n'endwara kwonka ayebwa okutandisa endwara na n'obukooko hati oshanga yagura omubazi gw'endwara kandi ekizibu guri obukooko ninga oshanga yagura omubazi gw'obukooko kandi ekizibu kiri endwara mbwenu aho nitwetaaga okwejunisa obwengye bw'abahingisa amagomborora gaitu bakamanya eky'okuteganisa niki. Omuringo nigwo gumwe Wilfred Kule owa Livestock Information Centre Waabatebeekaniise omushomo ogu yaahiga abahingi n'abariisa kuguma nibeebuuza aha bakugu batakatandikire projects zaabo. Kubanga some times osanga endwade totegede bulwade nokuba edagala nokuba nokuba osanga nga o spendinga sente nyingi so fe nga leak tukola ki tulaba nti tutekaho preventive measures farmer noba ngu oyina program nomanya nti ngenda kukola kino at this time ngenda ku vaccinatinga at this time Nooreeba nti mu buri ky'okora okifunamu, oyine records, oyine buri kimwe. For more information osobola kutufuna ku namba y'esimu 0778-0908-28. Aga gaashakwa Martin Nebye ahabwa Sky TV y'ag'enshonga.
Mu makuru agandi,